Saa nipa no nya bɛtena hɔ na ɔdwɛn ne saa line no a ɔno nso ne ho nsuo dware a ɛpue abɔnten a na ɛnam borɔno mu no ayɛ bɔtra no a, ne nneɛma nyinaa kɔ fam. Nea ɛdi kan a mebɛka ne sɛ, sɛ woyɛ nipa a ɔho na woredware adwaeɛ a mansan nyinaa adware, compound house adware a, fa.
Mɔ akɔ aba biem ɛna ɛsɛ sɛ yɛda foforo kyerɛ Nyankpɔn de adom yɛ. Me kɔ so ara me ka na me srɛ mo sɛ mo subscribe, mo comment na mo nhyɛ yɛ YouTube channel no ma yɛ. Mo dɔ nti na da biara no yɛ ne Mummy ɛsi nkonya di nkɔmmɔ. Sɛ wopɛ sɛ wo ne Mummy di nkɔmmɔ a ne contact ɛgu screen no so. Sɛ wopɛ sɛ wo ne management team no nso di nkɔmmɔ a yɛ director nso so number ɛgu screen no so mpakyɛ contact no. Nkɔmmɔ biara wopɛ sɛ wo ne no di no. Ɔno betumi de. Mummy, akɔ aba biom? Yeah, nua. Eh, me patrɔ mummy, na um, questions bi wɔ hɔ a, ayi, ɛna ɔsɛ me bisa ɔdadaada, but you too, wei ne nti no. Ɔwɔ sɛ wokɔ yɛ fiefie di mu a, especially kuro dada. Yɛwɔ su bi wɔ hɔ sɛ yɛsi nneɛma wie a, na yɛafa nsuo no. Ebi wɔ fie no yam na yɛhwie agu, nti mfuturo wɔ ha. Ebi wɔ fie no anim na yɛkɔhwie agu hɔ.
Mepɛ sɛ mepɛ sɛ mehu sɛ saa nneɛma no, ɛde nsunsuanso bɔne bi brɛ yɛn anaa? Mm.
Okay. Nsɛm ayɛ din. Mm. Awerɛho. Saa.
Onipa ɔho. Yɛn ho sasa tena yɛn ataareɛ mu. Oh. Ɛtena nsuo a yɛdwira dware firi yɛn ho gu fam ho. Enti mebɛdi kan akyerɛ adwareɛ nsuo. Wohu sɛ yɛse mpanimfoɔ no sɛ ɛnsɛ sɛ obi dware anadwo na ɛnyɛ yɛankyerɛ nea ɛntia. Nanso wonam a wotumi hu sɛ adwaeɛ bi wɔ abɔnten. Efi mu no nyinaa hɔ na wɔdware. Na wɔdware a. Adwareɛ ne nsuo no nam borɔno mu saa ara de kɔ, na nnipa bɔ tra. Saa fie no a adwareɛ saa wɔ mu no, ɛyɛ a hwɛ wɔn su ne wɔn ban, sɛdeɛ wɔn si teɛ. Wɔn live from hand to mouth. Sɛ na ɔwɔ sika pa ara a, ɔtumi hwɛ ne yere ne ne mma, ɔyɛ okay, biribiara yɛ okay ma no, na n'abrabɔ yɛ fine, ɛyɛ okay, ansa na wɔbɛ rent dan wɔ fie hɔ no a, Saa nipa no nya bɛtena hɔ na ɔdwɛne saa line no a, a ɔno nso ne ho nsuo dware a ɛpue abɔnten a na ɛnam borɔno mu na ayɛ bɔtera no a, ne nneɛma nyinaa kɔ fam. Wow! Deɛ ɛdi kan a mebɛka ne sɛ, sɛ woyɛ nipa a, ɔho. na woredware adwaeɛ a amansan nyinaa dware, compound house adware a, fa nkyene ato wo nsuo mu. Because wodware wie a, ɔho sasa ka hɔ. The next person a wobɛdware no nso ho sasa bɛyɛ dɛn? Ɛbɛka hɔ. Na so nea ɔno bɛdware wɔ wo deɛ no akyi no, ɔkura honhom fi a ɔkapkya ɔsasa no to ne nsam te sɛ sɛdeɛ yɛto kosua to adeɛ mu no, na ɛkura no. Enti asɛ w'abrabɔ, wo hyɛberɛ, Wo biribi a wode nam asase wei so no kura no nti ɔ rule over wo life wɔ aberɛ a wonyɛ dɛn wonnim sɛ deɛ ɛbɛma woatumi abrɛ saa adeɛ no ase no sɛ woyɛ nnipa na wodware adware a compound house mo nyinaa mo dware mu no a dikan fa nkyene ma wo nsuo no nyɛ nkyene nsuo. Sɛ yɛne wo dware na ɛbɔ tra kɔ abɔnten na obi bɔ tra koraa na wo wo deɛ wo ho sasa nyɛ dɛn? Ɛnnim. Deɛ ɛnti a sɛ wo ho nsuo bɔ tra kɔ abɔnten a ɛnyɛ ne sɛ nnipa a ɛbɔ tra ɛrekɔ ba no obiara ne tumi yɛ kura no. Wate aseɛ? Sɛ wo yɛfoɔ wɔ mu a ɔduru hɔ a ɛyɛ te sɛ mirror Ɛma wohu sɛ wo, wo ho nsuo na ɛyɛ dɛn? Ɛretwam. Ɛretwam. Wɔhyɛ wo nso. Ahonhom nso bɔ tra kɔ. Na so ahonhom pa na ɛbɔ tra anaasɛ ahonhom bɔne? Enti sɛ wodware nsuo ɛ, ɛ, dware a ɛho nsuo tene kɔ a, di kan fa to wo tirim sɛ ɛtwa sɛ wode nkyena boaboɔ gu wo nsuo mu na wode dware anaasɛ wo ankasa wobɛpɛ pan adware na wowie a, Woakɔpɛ baabi a gata wɔ na woahwie agu. Sɛ worekɔhwie wo ho nsuo a woadware nso agu abɔnten a, sɛ ebia obi wɔ hɔ a, adwaeɛ no, yɛto amena, bucket si aseɛ. Wodware wie a na woatam akɔhwie agu, na nnipa a wɔretwam teatea mu kɔba, still fa nkyene aboaboɔ fa gu mu. Deɛ ɛtɔ so mmienu, wohu sɛ fie bi wɔ hɔ a, efie no anim, woanu aduane a, Ɛho nsuo no nso ɛhyeɛ no, ɔhwie a, na ɔkɔhwie agu fie hɔ. Tete no, wowura fie biara mu a, ɛyɛ fifa koraa a yɛde adeɛ gye ho na ayɛ sɛ fitwahyia. Nti wotue aduane na wohwie ho nsuo a, yɛse yɛnhwie nsuo a ɛhyeɛ ngu kwan anim. Adɛn ntia? Yɛse ebia akwadaa bi bɛakɔteam ama no ahyɛ no. Ne nokorɛ wɔ mu ne sɛ, Yɛwɔ tumi a ɛhwɛ efie biara so. Wohwie nsuohyeɛ gu hɔ a, ɛte sɛ deɛ woahwie agu wɔn so a worepamo wɔn. Oo, enti ɛpamo fie tumi a ɛyɛ tumi pa a ɛhwɛ yɛn so. Enti sɛ efie no yɛ fitwahyeɛ a, ɛyɛ tumi a ɛgyina kwan no ano a ɛskeeli ahonhom a ɛnyɛ Nyame, ɛnyɛ ahonhom pa a ɛwura fie. Ɛskaane wɔn, wɔn si wusɔ, Papa nie, bɔne nie. Nti woduru hɔ na wonkura honhom bɔne a, wo ara na wontumi nwura mu, wobɛtwam. Nti wohwiehwie nsuoahyeɛ gugu wo fie anim anaa wo kwan anim na mede rekum nwura na mede, daabi, daabi. Yɛnyɛ saa. Ɛyɛ very bad. Ɛyɛ.
Yɛnyɛ saa. Mummy, na obi bɛka se na, ma me nhwie ngu me fie anim, menhwie ngu he? Oh, wobɛhwie agu a, wode nsuo nwunu. Hwɛ, tetefoɔ no bɛyɛ a, wahwie nsuohyeɛ, wahwie aduane ho nsuo agu adeɛ mu a ɔse ɔkɔhwie gu no. Wɔsan sɛ nsuonwunu yɛ dɛn gu mu ansa na wɔakɔpɛ baabi a ɛhɔ yɛ, ebia dan no nkyɛn mu baabi, na wɔahwie agu. Wɔnhwie ngu baabi a nnipa fa kɔ ba. Pii.
Na mmue deɛ, fa no sɛ baabi a yɛte yi, ɛhɔ na me, ha na me kitchen wɔ. Okay. Gutter ketewa da me nkyɛn. Wotumi hwie gu ho? Metumi hwie gu gutter no mu, Yeah. but ɛnni kwan sɛ mehwie gu baabi a Nnipa nante mu kɔ nnipa ba. nante mu.
Yeah. He, ɛyɛ akyiwadeɛ. Me nka sɛ ɛnyɛ. Ɛnyɛ sɛ wo yɛ nti ɛyɛ akyiwadeɛ, yɛnyɛ. Mate aseɛ. Na mummy, I remember sɛ me bisa wo first question na wo divertee. Okay. About nneɛma sie. Okay. Nneɛma sie mu dodoɔ no ara yɛsi nneɛma a. Yɛhwie gu abɔnten. Hwie gu abɔnten. Ebi wɔ hɔ a yɛsi yi no, yɛn tile yɛ, mfuturo wɔ hɔ. Yɛn cement yɛ, ne yɛhwie hwie gu fie hɔ. Okay. Especially mama me misa saa question yi akwako foforɔ ɛho nsuo. Mɛ ka ho asɛm.
Mm-hmm.
Nti no yɛ si nneɛma no wie a yɛ a na ɛwɔ sɛ hemfa ɛna yɛ mm. good place ɛwɔ sɛ ɛhyɛ nsuo. Mɛ da ase.
Wohu sɛ yɛn di kan ka abɔfra a yɛawo no mm-hmm. foforɔ. Tetefoɔ sɛ akwadaa a yɛawo no foforɔ yɛnhwie ne ho nsuo ngu abɔnten ɛma mm-hmm. nipa ntiam. Adɛn ntia? Ɛnneɛ adɛn nti na wo panin no a wowɔ agya, akwadaa koraa yɛ sɛ ne yɛ nhwie ne ho nsuo ngu abɔnten mma nnipa ntiam? Adɛn na wo panin deɛ, wodware ama wo ho nsuo atena kɔ abɔnten ama nnipa atiatiam? Ɛnyɛ because wotiatia, womma obi tiatia w'animuonyam so. Saa ara nso na wosi wo ho nneɛma a, wo ho sasa wom. Enti worekɔhwie agu a. Wonya dan bi mu nkyɛn a, no, baabi a nnipa nteatea no, yɛhwie saa nneɛma no gu. Baabi a nnipa ntwam nkɔ mma no, yɛhwie gu. Sɛ gata mu, nnipa nnante gata mu o, nti na yɛhwie nsuo de gu gata mu sɛ ɛmmɛsene nkɔ. Nti wontumi nsoa nkɔgu gata mu a, fa gu dan akyi baabi a nnipa nteam. Nti sɛ nnipa bɛteam no, automatically wonni baabi a wobɛhwie agu, baabi a wobɛhwie agu, nnipa bɛteam a, na wode nkyene aboaboa. abrɛ wo sasa, wo ho hia na aka nsuo no mu no, wode abrɛ no ase. Ebia na ɛyɛ wo kunu, wo mma, w'ankasa. Nnipa atie mu a wɔkɔ bɛgyina, papa yi na ɔyɛ adwuma na ɛyɛ kama, nansa yi n'adwuma a ɔyɛ ɛreba fam, ɛɛ fɛs koraa na nnipa bu no seesei. Ne nyinaa yɛ nneɛma a, ne ho nneɛma a wasi a wohwie ho nsuo no agu abɔnten a yɛteateam.
Okay. Na yɛwɔ nneɛma a yɛsie ho ne yɛn ho sesa ho. Bebisa sɛ, O ho adeɛ, wode kyaa yɛn bɔne? Wode wo ho adeɛ bɛkyɛ a, wode nkyene nsuo si ho hapa ma no wo, ansa na woabobɔ de akyɛ. Yɛntam no saa mfa nkyɛ. Ɔse, Masi, masi, ɛno a mesii no ɛnnɛ mabobɔ de akyɛ, nkyene ne adwera, ahaban no yɛfrɛ no adwera no, wonya bi a na woaposa de agu nsuo no mu, nti woasi dedaa, ɛno ara ne sɛ Wode no nsuo no mu a, na woakyin mu na woahata. Wode no mu a, nkyene no aduro no awura mu, ɛna adwera no nso awura mu, na woahata. Wo a, na woayi de akyɛ. Wo ara wo nuanom koraa, ɛwɔ sɛ woyɛ no saa? Yes, because ɛsono obiara ne ne kra. Ɛsono obiara ne ne kra. Menkaa sɛ obi mfa adeɛ nkyɛ, but kwan a yɛde yɛn ho adeɛ kyɛ no, the right procedure no, ɛno no no. Ɛna ɛnsɛ sɛ wode adeɛ a woahyɛ, sɛ m'ataadeɛ yi a ɛhyɛ me yi, mahyɛ ara, seesei ayɛ dada a, mempɛ bio. na mede pepa fam. Me ara m'anim na mede twi fam no. Oh, dabi, ɛnyɛ saa. Buroni hyɛ ataadeɛ na ɛyɛ dada a, na wɔagye ne bail na wɔde akɔfa machine mu na ɛho hwa no nko. Bail biara a wode bɛba wiase yi, ɛho hwa baako pɛ. Na wɔde afa machine mu ara na wɔde abrɛ yɛn na yɛatɔ. Yɛn Abibifoɔ deɛ, yɛhyɛ na ɛyɛ dada a, na yɛde pepa fam. Titim anaa na hye no. Hye no.
Of course. Before ɔbɛhye supankyenem gu nsuom na si, ɛwo a, na hye. Wonnya saa daagyeɛ no a, wofɔ nkyene a, wode, woyɛ nkyene nsuo a na wode ataadeɛ no agu hɔ na woafɔ, wode apete so a na afɔ. Nea ɛyɛ nwanwa ne sɛ nkyene, wode yi energy a ɛyɛ bad a firi adeɛ mu a, ɛnya som sɛ ɛkɔ koraa a, ɛyɛ adwuma, ɛspreadi kɔ baabiara na wahye. Anaa wode agu bɔɔla so na obi pɛ a na wafa na ɛnkyerɛ ne deɛ nti hyɛ wadeɛ ayɛ dada hyɛ no na asɛm fa n'asɛm nkɔ asɛm fa n'asɛm nkɔ asɛm ɛba mpaboa so nyinaa saa mama sɛ mpaboa kyɛ last week yaa me wanfa nkyene ampete ho na wonim. Matumi asusua, ebi wɔ koraa menhyɛɛ da.
Ɛnyɛ hwee. Akyire next time no, ɛnyɛ saa. Why? Okay. Okay, yɛkɔ atadehyɛ mu ne biribiara mu. Fa no sɛ anuanom te, abusua te. Sasasasɛi, obiara yere one towel. one sponge, one bucket, everything one because ɛyɛ abusua adwaredeɛ. Woadware wie na wode bɛsi hɔ a, wɔmmfa nsi hɔ mpo na wo yea gye. Ka ne papa mu a, ɛwɔ sɛ ɛyɛ ne sɛn? Ne papa mu a, yɛn nyinaa yɛdidi adeɛ korɔ mu. Saa fie a ɛte saa yɛ ahiafoɔ fie, yarefoɔ fie. Wate aseɛ? Mate aseɛ. Yɛn nyinaa ne yɛyɛ anuanom. Maame baako, papa baako. Papa wɔ ne bucket. Maame ne ne mma wɔ ne bucket yɛyɛ. Ɛnso mobɛtumi ayi so a. Ɛnti na wosɛ nipa ɛwɔ sɛ wodware nkyene. Me nua nie, me maame ba, me papa ba. Ebia na ɔnom. Energy a ɛdi n'akyi no, ɛyɛ bad luck energy, ɛsɛe adeɛ. Me ne no hyɛ atade koro a, ɛremmoa me. Adɛn nti na aborɔfo kyekyɛ saa nneɛma wei mu? Ɛsono wei dan. Ɛsono bi, ɛyɛ dan baako koraa, ɛsono wei mpa, ɛnna ɛsono wei mpa. Sɛ bedsheet a, ɛsono obiara ne ne deɛ. Yɛn, yenni saa ahoɔden no a yɛde bɛyɛ ne nyinaa nti, yedware bakɛt baako mu. Enti, Maame, ɛyɛ bakɛt baako a ɛyɛ afankyene dware. Woma no dware afankyene tu ma no, na akwadaa biara ne ne nkrabea a ɔde ba asaase wei so. Ebia na aba no yɛ ɔberempɔn bi, nanso wo ba bi wɔ hɔ a, ɔno, ne nkrabea a ɔde baeɛ no, ɔde ba lɔɔko na ɛnam, na wamfa ammɛsɛe ɔberempɔn no hyɛberɛ, amma wɔn nyinaa ammɛyɛ ahiafoɔ. Ɛnneɛ sɛ mami na adwareɛ a ɛtumi oh ebi a yɛnkɔdware yɛnkɔdware mmom no bi a. Ɛnsɛe hwee na ne nyinaa sɛ wonya tumi bi a ɛbɛboa wo. Okay. Woate aseɛ. Dɛ sɛ wonya nkyene aboaboa gu nsuom yɛn nyinaa dware a memfa ɛnyɛ hwee. ɛnyɛ hwee but as to sɛ wo dwen wo mma no wo dwen ɔmo daakye ho honhom asɛm na yɛka ɛnyɛ anisoɔ asɛm wo dwen ɔmo daakye ho nti wo wɔ hɔ a wo se oh mo dware a mo mfa nkyene nyɛ dɛn ɛngu nsuo mu na mo nnware ɛkum germs mpo saa nso na ɛbrɛ bad energy ase ɛtwe no firi wabrabɔ so nti na mmaa koraa de siesie ɔmo ho ne ade ade saa nti ɛyɛ nkyene no deɛ. Ah ne bo ayɛ den. Ɛbɛyɛ den akyen se bi cause yɛ bɛ ka tumi ekura nkyene ama obiara ah ama obiara te aseɛ. Yɛ bɛ kyerɛ mo tumi a nkyene aboaboɔ no nyɛ ne yɛ de a machine anaa yɛ de chemicals ahohoro ho ama no apae fitaa no o. Deɛ asen no tumi ekura no. Brown bi no. Umm. Yɛbɛkyerɛ sɛ nnipa wowɔ hɔ koraa no a, wo dan, fa wo kɔnɛs no, fa bi toto hɔ. Wo kwan ano, worekɔda a, fa bi kakraa bi gu kwan no ano. Bayifoɔ no reba a, wɔduru hɔ, bɛsan. Yɛabrɛ. Sɛdeɛ honhom ha nnipa no, woada na wobɛso dɛn na nantwie taa? Wɔbɛyɛɛ dɛn wɔ wo dan mu? Enti fa nkyene toto wo dan mu, fa wo kɔnɛs no, wode bi to hɔ, na de bi ato hɔ a, na de bi ato hɔ, na de bi ato hɔ a. Wo so nni ase koraa mpo a, fa bi to. Ma nkyene nka w'abrabɔ ho. Wo ne mpaeɛ bɔ sɛ me nua paa a, ɛyɛ a fa nkyene ma ɔnkyene nni w'asɛm mma wo. Why? Wo kɔ da fa bi petepete wo dan mu, fa bi to osu nnua ase, wo da a wada. Because obi wɔ hɔ ɔyɛ adwuma the whole day owura dan mu ara pɛ tɔ wada. But because of sɛ nkyene wɔ hɔ nti negative energy bi anyɛ dɛn ɛntumi nwurawura ne dan mu. Meda mo ase. Okay.
Mummy na ɛyɛ so yɛ bɛda wo ase. Agya ɔhwɛfoɔ nso deɛ ɛfrɛ wo a ɔmfa. Ɛyɛ asɛm o. Ɛɛ, mɛsrɛ m'ahwɛfoɔ sɛ wofrɛ me na mamfa na obi fa me call na ɔne wo kasa a, me, mese mesuro nipa, na kyerɛ sɛ me trust nnipa no nti na me phone wɔ ne hɔ. Woka w'asɛm kyerɛ no a, ɔbɛka akyerɛ me, na asɛm ko no wobɛka awie no na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wohu me a, wɔka kyerɛ wo a, ɛwɔ sɛ wohu me a na woabɔ mmɔden na woaba because yɛ ha, ha nyɛ hu. Like a voice note koraa na wobɛgyaa. Voice note koraa no a, na wode afa WhatsApp line no so Wo rekɔɔde two minutes pɛ na matumi atie no ntɛntɛm na ma reply wo. Nti wo message ba na yɛn reply wo a na kyerɛ sɛ yɛ start fii aseɛ na aba soro. Ayɛ te sɛ hospital card no, first na yɛgye folders no, wobɛhu sɛ yɛtwa fii aseɛ. Nti yɛde fii aseɛ na aba soro, ɛduru soro a yɛbɛ reply wo. Mefom a na mode akyɛ me. why mesrɛ mo ɛde bɛkyɛ ɔma me ɛda ase pakyɛ na mesrɛ mo sɛ mo mmɔ ne ato mo subscribe to youtube channel mo bɛ comment na mo ahyɛ no mo like ɛkɛ de pa gaagai me sɔre so meda ase